Bħalissa qed naqra test mill-Vanġelu ta' San Ġwann, kapitolu 6, li huwa test sabiħ ħafna u ta' min wieħed jirrifletti sew fuqu. Hawnhekk Ġesù imdawwar b'ħafna nies, b'forom kbar ta' nies, qalilhom, Jien hu l-ħobż ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobż, jgħix għal dejjem. U l-ħobż li jiena nagħti huwa ġismi għall-ħajja tad-dinja. Hawnhekk il-Lhud bdew igergru bnejniethom u bdew jgħidu, Dan kif jista' jagħtina ġismu biex nikluh? U Ġesù irrepeta, Tassew ngħidilkom, jekk ma tiklux il-ġisem ta' Bin il-bniedem u tixxorbu demmu, ma jkollkomx il-ħajja ta' dejjem. Nafu li Ġesù hawnhekk kien qiegħed jitkellem wara l-miraklu tal-multiplikazzjoni tal-ħobż, fejn ta l-ħamest elef ruħ thom jieklu b'ħames ħobżi. Ġesù b'dan il-miraklu qed jipprepara biex jagħmel miraklu ikbar, fejn lilna ma jtiniex ħobż magħmul mill-qamħ, imma jtina lilu nnifsu, ġismu u demmu. Kif qalu stess, dan l-ikel ġdid li ħajtina hu mhux biex ngħixu bih ħalli nikbru, imma biex bih ikollna l-ħajja ta' dejjem. Din hi l-ikbar imħabba ta' Ġesù li wera lilna, li hu tana lilu nnifsu kollu kemm hu għalina. Nixtieq nagħmel daqsxejn ta' riflessjoni ċkejkna. L-ewwel nett, Dan il-miraklu, jew inkella dak li wiegħed Ġesù, l-Ewkaristija, huwa magħqud ħafna mal-Kelma. Aħna l-Ewkaristija, l-Ġisem u d-Demm ta' Kristu ma nistgħux nifhmuh jekk mhux f'kuntest tal-Kelma t'Alla. Għaliex ħadd minna ma jista' jimmaġina li ġo biċċa ħobż, ġo ostja, Hemm il-persuna kollha ta' Kristu, ta' Alla. Ma nistgħux nifhmuh kieku mhux għax hu stess qalulna. U għalhekk naraw l-importanza li aħna s-sakramenti ma nifirduhomx mill-Kelma. Aħna nifhmu s-sakramenti biss jekk nifhmu l-Kelma ta' Alla. Ġesù jgħidilhom lin-nies li dan il-ħobż niżel mis-sema. Aħna l-ħobż tagħna nagħmluh aħna mill-art, mill-qamħ mid-dqiq. Imma dan il-ħobż għandu xi kwalità speċjali. Naħseb ħaġa oħra importanti li aħna eh, meta ngħidu l-ħobż ma nifhmux biss il-ħobż li nieklu, imma għalina l-ħobż ifisser l-għajxien. Meta ngħidu aħna, Mulej, agħtina ħobżna ta' kuljum, mhux biex itina l-ħobż biss, imma biex itina l-għajxien, is-saħħa, ix-xogħol. Anke meta aħna ngħidu, Mar jaqla' ħobża. Mhux għax ħobża, imma l-għajxien tiegħu. Għalhekk Ġesù qed jgħidilna li lilna mhux ħa jtina biss ħobż, imma ħa jtina l-għajxien. Għalhekk qalna, Min jiekol ġismi u jixrob demu jkollu l-għajxien, il-ħajja ta' dejjem. Sintendi għalina diffiċli biex aħna nifhmuh. Imma għaliex xi ħaġa ma nifhimhiex, Ma jfissirx li ma teżistix, hux veru? Hemm ħafna affarijiet li Ġesù qalhom lill-appostli anki huma mhux dejjem fehmuh. U għalhekk imbagħad Ġesù baqa' u jibqa' lilna iwasslilna l-kelma tiegħu. Forsi xi darba naslu biex nifhmu l-messaġġ li hu jixtieq jagħtina. Imbagħad naraw li l-bnedmin, il-Lhud ta' dak iż-żmien, kienu jinqalbu malajr filli lil Ġesù riedu jagħmluh re u filli riedu jħaġġruh. Ma nafx hux forsi wieħed ta' min jirrifletti ftit fuq dan. Aħna l-Ewkaristija nirċevuha, għall-grazzja t'Alla u Malta u ħafna, ħafna li għadhom jirċevuha l-Ewkaristija, Hemm bżonn li l-Ewkaristija tagħna ma tkunx biss drawwa, imma nagħmluha realment il-ħajja tagħna. Jalla aħna nitgħallmu ngħixu bil-ħobż li jtina l-Mulej u bil-Kelma tiegħu. Amen.